machiegni jawinjore e kinde machalo koda maendi ma tobi jakome nyathi kimirwa kendo antiere got ramogi kaendi got ramogi en kama juok luo nitiere kendo kaka ing'eyo en kama jodongo ne goye luth piny kago sigana kolo weche manyalo konyo piny kendo kae bende ma juok luo norome kaloso i luo mondo luo obed i luo juogi mag luo pod omok i got amo kaendi wan kod okinja kaendi kokinja bende nomondo soko odegi kaendi mondo odegi onyis wane to wach mane ma ginyalo konyogo piny kaluwore kod kaka maendi e chuny dala mar oganda luo o wuod komenya a- amor kendo maduogo kuomi ka Mhm. ing'e ni juogi got ramogi ka awinji kanyocha wanyiso nyikwa ramogi kaka iyiero nyapap gi nyakende ero to ju, ra, nyikwa Ramogi Ajwang' machwo nwawinjo mm. komor kabisa ni tho wang'ni gi yelonwa kuma osechandowa wang'ni kayudo to ang'e nayudo koro ang'eyo koro ang'eyo wang'ni kalwar kuom nyapap to ang'e nyakend mm. to juogi ong'iyo bowacho ni nyaka olosnigi kendo chik apar mm. matayo chwo mochano kend higani mm. mm. ing'e nitie yawuoyi moko ma koro tinde jonyuol osego koko bol gosewuotho kel nyaka jolemo Ero. ni to nyathina ni ang'o marach mochako Mabese- tuwe ochako tuwe nyaka gosiepene Eh. ma janyuol penj to bende wuoduno be ukae urierega kode Eh. to be unene kogo mbaka gi welogo Eh, nyaka yuochene yuochene bende yuochene bende ose- osewo pu- tu- uh, kel mondo pim pache molorni gigoyo ot ah yuochene ing'e ni nyiramogi ajwang' ne riek Eh. ma yuochenego sama idwa pime kod ene koa kucho odonjo kitag dhok eh to yuore moro mm. koro yo kine to dwa bet ne marach kanyo matin ipime ipime Eh. ae dwoko wach a macha onge Onge machak inyalo. okawinje ko dhawona Eh. e jagem to bet ga nadi dala ka Ng'eni en ok onyal wacho mago Ero. E koro nitie yawuoyi mosegon koko to nyego wacho ni koro kinja miwa mana rachika par matayowa higa ni koro wawuok nwadwa kende mondo iyud nyako midhi kendo e to juogi ng'e nomor ahinya ka nyikwara mogajwang' dwa medre koro magi achik apanya kwara mogajwang' mabro tayi in jalno ma koro chano ni kendo higani to janyuol mawinjo wechegi mm. bende ochik ithe mm. kech gigi bro tayo wode to kama wich wi wuodo wilgo to medo ma chik maduong' ahinya ma ramogi medo nwoyo mm-hmm. wacho mana ni nyaka ibed gi jayo mm-hmm. eh, kapok ikendo ti jahaw nyaka ibed Nyaka ibed ng'ama beto ni yo. Eh, kapok ikendo sani nyakwar Ramogi Ajwang' kendo iwinjo chikegi kawuok igot Ramogi to lwar i- nyakalondo mari kanyo ina redio ma Nam Lolwe. Wacho ni nyaka ibed gi jayo. Awinji. Ing'e ni sani ipogo nyako gi dhako tek. Nono titero, ing'e nitie jomoko ma bende oweno kendo kar otero. otero kaka eh, ma ng'ama en gago kani. Ywak. Ah, ok ywak, Eh.
otero ga chi ng'ato, ing'e Eh. ni owuoro ga nyocho kendo. To ng'ama diel ocha ywak. Eh, to koro Eh, ng'acha- anarite Eh, ah, ng'ama niloch ang'eni kudhawo kode kata inyalo ga winjo kowacho ok nang'eyo ai awuoro yawa ok nang'eyo kara ni piny chal gana kama ing'eni dhapeni be nyalo ga nyisi ni nya- en nyako en chi ng'ato Eh, koro nyakwara mugalu wang' gini dwaro jayo Eh, nono to itero itero kikia Eh, kata ikendo kata ing'eni inyalo ga kendo mano osenyuom ipidho ga nyathi ng'ato ka nosega nyuome Ero. ma nyithindo ariyo giwega ni ah nyasaye okonya ayudo nyako mobiro na guoyi gi nyako Ero. koro ajuko mbesena ing'e ni kendo mos- en gi nyathine no be ber Eh? mbeseni manoyombi be koro urom aroma ka mare ni klas achiel be mari ni achiel To kimano ng'ato nogore pi gi lepe kama Ah. kamiyo tho. wan Ing'eni- gima noriwa e dala ka ne en minwa ing'e ni ma man ginene ing'e ni wach lowo sani rach e piny ramoga jwang' ero ilare ma kendo nek be sani koro ng'enye molok ndalo machon to kin wuoyi achiel yodu to wadi gi babun gi yowuoyi moko mang'eny koro ing'e ni gigoga kodi kwano ni ng'ani kata mna oro onego lal ywaye mondo kwano dog piny mondo mondo odhi loni oduognwa ero E, koro ka ing'e ni ramogi ne riek inyalo dhi to iringo piyo piyo to inyuomo nyako man gi yawuoyi adek ng'en kok iduogogo ka kisedhi nyuomo yawogo mago koro yawuot e kok onegi to adek ka pod odong' Ma- wago iglo mago weg lowo koro mano chik namba achiel nyakwara moga jwang' nyaka ibed gi jayo e, mondo ing'e gunda gi juogi mag dalano kaka chalo Nyi- nyiri be nyaka ng'e dichwo bong'e ni to dichwo mayudoni owuok kanye ok gunda machal nade Eh, ubende gundagi ler Eh, haya chik namba ariyo nyaka ing'e pogo nyar pap gi nyar kendi ng'en macha ni wasenyisogi yes koro ging'e nyar pap gi nyar ging'e kendi. kendi ma nyar pap en nyako magoyo kodi kwande Ero. en ogoyo kodi kwande ma onyalo ga dak kodi kanyo higa achiel to kara o- oloso oloso pesa modwa dhigo e college Ero. Eh, mano- to nyar kend Aha. To en ng'ama dwaro ode gi nyithinde. Odwa nolos i ode. Odwa nolos ode. Odwa nolos dongruok mage.
Eh. Haya, mar adek, ka mama ni nitie, nyaka ikri ni dowo. Mm. Eh, mano nyakwara mogi nyaka ng'e nitie gi koro nyiek mamani eh? ma nyaka ikri ne ywaruok margi mm. eh, kanji gen koro nyikwara mogi yogi nyaka ng'e ma nyaka ing'e na kaka ibro balance jo ariyo gi eh makel ma kapod ma kapod mamani.com mm. obende simb take ma koro bro dwaro baego eh baego bayego ma kinyiewo ne dha- ma- min odi machal kama to be en Eh. ing'e nitie deye moko ma pod wiye kore kosuko to bukre maratari mochwo buk nyaka rangi Eh, koro ma bukre no Eh. min odi bukre to bende obukre Ero. nono to kwe onge dalano Eh, to kitwang'o nanga to giduto kata ka koro en uniform to bed uniform mani in gi kwe haya chik namba ang'wen nyakwara mogajwang' ma bende tayo yautwa ma koro oikre ni kendi higani wacho ni nyaka ibed gi gima miad biro chamo Eh, nyaka ibed ng'ama tiyo matek ma chiemo ni e lwete ah, ma- ma pod en miya pok ong'iyogo ero Eh, nono tikendo ni jirani i opidhini piny masani Pidhini gi mani jirani. kelo ni jirani kaber to chiemo minyalo chamo higa achiel Yei. Isik Yeni to ka- stock. ka to kowa bwogo gi to samo ng'ato wacho no jalam to donja donja Ero. Eh, kik iluor bahati mari nitie e bati mari nitie kik iluor kech mana chik namba ang'wen ema nyalo bwogi to chiko ochiko ka, ka ber tidhi Eh. adhiya ah, chik namba bich nyakwara mukajwang' ki in ng'at madwa kawo ng'etne higa ni wacho ni nyaka iikri bedo wuon ng'ato mm. kapod ok inyuolo mari awinji Eh, kanyo kanyo be gibwok to nyaka nyisgi adier Ero. kech wasenyisogi ni yudo nyako ma pod ikonyuol dalagi ok yot ok yot en ng'uono ma nyasaye kiyudo to bahati koro sa miyude Aha.
to sa Mo- midwa gin gi tieng' masani ero nyako ikre Ma- ma nya- ma- ma- ma chie- ma- Me- ma- ma dhako dobirogo Eh, mano men sam- nyathini men ne pok ong'iga gi luong ma baba mano Eh, nyathini eh. to ing'en ka ok obirogo to ing'en- Eh. ing'eno kane kamoro to ibiro kele bang'e nyalo ga donjo sasa Eh, to samoro be onyalo birogo Eh. to kasinde koro sama okeleno Eh. ikri mar kawe kaka nyathini kati sami kende no gima nyaka ing'e ero ni mano en nyathini ni, ni nitiega nyathini moro kamoro kata kapok opimni ero e, ma chieng' mane go min gi Eh, eka ning'e tinyalo po ka ng'ato odonji dala kanyo na niluonga no molo yago eh. eh, midaa goni to mamawa okew karateng eh,
midak goni en mamana eh. eh, to goch migoye ni koro komora eh. ma koro chuna ne chuna na wuoyi wachni eh, wuoyi wachni to kendo abro gedi dala ka eh. Eh, an, mano mamana ma ng'ega ni in babana ka, ma ka koro idwaga goye eh. to abro deal abro deal kodi to Abro gin eh to gin kirange Ero. kore rom go ngowo kore rom go ngowo Ero. Eh, kori gani nyombo bene sende nyombo min gini bene gi nyithindi auchiel Ipo ka wuoyo biro marom kodi. Eh, orom eh kendo ywa bor mohingi ma inorangi gi piny Eh. irangi gi malo Tugo koda. Eh, tugo gi minwa Ke- abro gedo ka abi ane koro ka kendo ibro ga mulo mino koro mano Eh. be nyaka ging'e Awinji. aya mar auchiel nyakwara moga jwang' ma bende tayi in jalno ma koro ikre kendo mondo ing'e kaka ibro dak kod ng'etni kiyudo wacho ni konyuoli ka pango kend nyaka pango konyuoli ka luo kend nyaka luo kik ichun paka gorungi ing'e ni nyadala kikendo Eh. awacho ni nyadala ka ik- ikende tikele koni Mm. ing'e ni ngima ma dala opogre gi ngima ma kapango nawinji Eh, gini ing'e ni minyalo wacho ni to nya, nya gineni to matumbo ka ok ikawe iluokgi ero ing'e ni samoro dala miyo opogre ing'e ni dala sani be yudo miyo michame ring'o tek en ang'uono ma nyasaji sani chiemo ni liete ero to onyalo nako kawo matumbo e aye sabun boluok maber bomo mogol chuodho ka oko. Mogol chuodho Ni oko. dok kine kama timo timo chuodho nyaka ne aluog Eh, omo maber eh, ah, oler Mm. Mm, koro en o- ok unyal ginene koro nyaka pango be Eh. Be tinya dala Ero. tikele Mm. mani ing'en mana kaka niwinjo jathum owero Ero. Eh, ne kuma ne oyudre koro ki- ki ng'ama nonyuol e dala Eh, ngima ma dala eh. E, ki- ki- ka ogo nyako ma bonyuol i dala to ubro dak nikech ong'eyo e kaka ngima ma dala chal to ma ka pango ka en ing'eno ng'en kinyise ni ma neru to en ing'eno neno ni mano anko Ero. en ng'ato ang'ata anko E, koro kowinj gik moko kaka buwaya danago en dan gigo mago gik Jogo te manokia gin anko. en koro gik moko duto chiche koro momiyo juogi dwaro Eh? ni ki ng'ama no- ne- ni ni- ni dala to kend mana nyadala we kendo nyako mani niyudo ni ne liel moro biro to nyaka pango mobenyana ni kanyo bidongo utudrugo yor sim a unyalo mna bet kanyo bang' ndalo ariyo adek to ka kech ma dala cha wuok ero to a makore kone ne dwa ni muon odini tisiamone ka chieth dhiang' a- unyalo rango to koke Koke. koke kirango be konyalo muono koro en en jakapangu kucha Eh. ema bet kode Mm. Eh, aya walwar kod nyakwara mogi chik namba abiriyo ma bende tayo jogo ma koro chano ni higani nyaka gikend ma wacho ni tem idwar nyako ma ngima ne donjo e yuto marufuki Eh, nono to ng'e ni nitie oganda moko ma eno kapa kapa Eh, ong'iyo sura e ong'iyo sura Eh. to fuki Oh, Eh, salad. kata samoro nyako mikawoni loso wiye en e odgi ofuke salad wale mfuko kier mape gimoro onge mfuko odgi in sama in fundi bao to odgi pesa miyudoga kanyono miyudi dwe Awinji. emilosonegago wiye ing'eni koko ng'eny kanyo ma ok inyal bet gi yweyo nono ting'e ni king'ama otimo kamano in pesa miyudi dwe Eh, ni- loso mana wiye kende Eh, ing'e ni seche moko jony kwara mogi iyudo ka ng'ato okawo ngima mohinge Eh. nodwa dago i ot koro chal ng'ama odhi nyiewo tuo ma pres e osuptal okel i ode E, koro kawo ma yuto ne rom gofuki e ma kata kigolo miya Mm, to dhi chido wiye dhi wiye bed mapor e a kata kigolo miya iwacho en to dwari go gimoro ka dwa cham to odhi boduokni change Eh. bochako wachi ni piero adek moro bende odong' ka to kodhi e saloon to Lichaliele wiye fo. e kodhi- e kodhi salun to ti to wiye bolos maber to oduogo to makugo fukino Eh, tiwe mia abich Eh. to ito ni mesa bage tango. tinena nadi mia abich to ti nyiewa ang'o? Magi tango. Eh, koro ubro yware koro nyakwara muka jwang' tem idwar marom go fuki mondo idago gi kwe mwandu oyudu ka udak Ah, chik namba aboro nyakwara mboga jwang' ma bende tayi jalno ma koro osechano ni higa ni nyaka ubed gi ng'etene wacho ni kik ikendi nyako ma jaber ma ji wuoro ing'e ni kanye ma nyikwara mogi Aneno dam- koni ni ibro tugo, ibro- aneno kichomo kama idhi tugo juok luo. ah ing'e ni nyikwara mogi Eh? kipenje ni "Nai, nana yudo nyako ma jaber en ing'e nowuoro ogwande kendo Ogwande. kendo sama ipako ne min ode ni nyako ma jaber Eh. ah omera mi mineno duogo. ogwande Eh. owacho ni mano cha Ah, nayiero Eh, nai na- akia na Ai, mach- awinjo kaka guwacho ni mano chal mar abandu abandu ni wan ing'e ni wi got ka kwanegi ga un muwuotho oko kono nimar ano nayiero mana gi jumapil godhiambo Eh. ka kiny nyasaye koro chako pogo tich Eh, koro mara ni nyako ma ng'uto ng'olo gidheri Eh, koro ing'e ni kikendo nyako ma jaber eh? to mani chal mani ing'e ni chal na ng'ama okelo okelo ginene oywayo lweny ni jowadegi to ramoga jwang' to ng'ama wacho lando duka mar wholesale Eh, ramoga jwang' to wacho Eh. ni min ruoth ok ong'e Mm. To ing'e ni nyako ma jaberno en gwethne ni bernene donge nosemiya chuth Eh, koro kanye muchiemie to ma iyanyo ni to lake boyoni ero Eh, Itho tegre ni. Ero. In in koro hape ni kuom nyithindo. Eh, modhi nyuolo ka.
Ema koro hape dhi wuokie. E koro nyikwara muga jwang' kanyo be nyaka giranga ahinya koro kwalwar kodgi i chik namba ochiko ma bende tayi in jalno ma oiko ni- nidwaro kend higani wacho ni kik ikaw nyako ma jadalagi omew molo dalau ng'e nitie jomoko momor an ing'e ni imino odani omera dala cha gache lili mantie ibiro neno gi chiemo ru ka gibiro e dala ka digi bi angama angama powerful digi bi kamine nani ni fact angama powerful min order eh. to wach turugi joturgi joma dhos wizi eh. to mana kinyal ng'eni ka gin jok ma eh. ka gin jo mwandu musomo ma kia chike luo ma seche moko be idhiga kuri bete mano tinyalo dak idhi beto negi eh nikech oche moko modak ne ka mokendi kuro koro o- ondike ka oche e kure motiye Eh.
to nyako be samoro miye ma ket kidala nodongo Eh. Eh, to eh, to mae Eh? to en ng'ama bende norianre ariana Eh? nto kaka nyawegi man Giwang' gi pesa teko. giwang' teko Eh? mano iringo oko mano iringo oko inindo otieno ok inyal nindo piny ru ni nindo tibwok inindo tibwok ah eh, ininda ninda maber en mna ni kata ka chieng' moriwo ok nidhi nyombo idhi nyombo gi yawu stress inyalo wuok Stress. eh, inyalo wuok nidhi nyombo gi yawu Ero. bidonjo gi dhok ariyo gi diel Eh? bakor kucho wuok ka ji wuoro ni ng'ane ng'ane wuotho maber Ah, manadi otemo. kichopo kacha Ah? neno ka ji owuok awoki dalo e wawe Mago tang'o.
to kara higni ariyogi nitimo ang'o Eh? koro itemo ikawe nyako ma jonyuolne gi jony- gi- gi- gi- ok onego ka jonyuolni nigo Eh? tibe kaw ma jonyuolgi nigo koro un jok moko ma ni kamoro achiel mondo kik taji ni kaka nopuonje nyakono ni gik mikelogo pod ok oromo kaka nopuonje Eh, to koro chik namba apar ma watiekogo chikegi nyakwara mogajwang' ma bende tayi in jalono ma ochano kend higani wacho ni nyasaye nyaka ibende ilamien mondo o- oyierni ng'etni Eh, ing'eni kiketo nyasaye mbele kendo inyalo yudo ng'etni kech en mong'eyo gi. en mong'e gi nono to unyalo gwere ka gwere kama- ugwere kaka sadhi ma onge Odiechieng' chieng' wadonjo. odiechieng' ma un un ong'eu ga ng'en mago to ok joka ng'ane ma dhawi Ng'e nitie- jumbe maloko ng'e nitie jomoko ma noyudo ng'etne ma sama gima onge ot Eh? to ng- minode dhi mna manye kata kuma entie ir jowadgi wang'eyo inibet ka kato gima ichamo kata iot onge Eh. ae to dhaw nosiepeni unuwuondo wuon ng'ane to uto ute uto dhi maber en lweny ma ji En- ong'eyo en ka lweny ka ma jirani ji- ong'e ni ah to donge ing'e lweny ma ka ng'ane dier mine komok lweny kama gi ma kama kata ka in kama to koneni tiwinjo kinyisi chaminodi biro donjo kocha Eh, eh. Eh, nuwuon ng'ane an kana a en gatiye to owuok Ero. ni koro ipandi apanda koro tem mondo ila ikwaye nyasaye mondo omi ing'etni ageno nyakwara mogajwang' man gi chenro kende higani komako chikegi to kare biro dhi maber mana kamano jawinjona mano chik apar matayo chuo mochano kend e higani keny mosebago ji mang'eny ahinya kendo wacho ni kidhi e keny nyaka koro iwa eriol malo ming'eni to keny midhiyeni en keny mubiro chopogo kama ruoth nyasaye dwaro koso en keny madhi romi kore madhi remi kore kiluwo mwandu nyinga tobi jakobe nyathi kimirwa wago kudo odiechieng' moro machiel machalo koda